Tuzing kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu Hakha khuathar ah sac nih thla hnih chung dawr lo ding le biakinn ah minung panga nak tam um lo ding in catthan an chuah. Ramlak ah ralhrialmi Chinnu pakhat cu sac hriamngan kahmi ruangah a nunnak a liam. Minjado palik sakhan an kahdoh i sac ralhrang pathum an thi, pakhat an tlaih. Kawlin khuapi pawng kahdohnak ah ICC-ralhrang paruk pariat an thi. Myawati khuapi number pahnih hleidon pawng ah ICC nih bom a thlak i tualchungmi pahra nak tlawm lo nunnak a liam timi thawng le thawngpang dang hna an rak si. Hakha Khuathar ah sac nih thla hnih chung dawr on lo ding le biakinn ah minung panga nak tam um lo ding in catthan an chuah. Chin ramkulh Hakha Khuathar sang ah sac ralhrang nih thla hnih chung dawr on lo ding le biakinn ah minung panga nak tam um lo ding in catthan an chuah. Atu bantuk in catthan an chuahnak a ruang cu Hakha Khuathar sang chung dawr inn le biakinn pawl ah mizapi ralkap CDF hna cu an i thup i kan kah tiah an ruah caah a si. Hi cathanh hi thonghnih kul le li April ni kul le nihnih in June ni kul tiang a nung i cathanh a zul lomi cu phungning in dantat na si lai tiah an thanh. Ramlaka ralhrialmi Chinnu pakhat cu ICC hriangman kami ruangah a nunnak ka liam. Sagaing ramthen Kalaymyo peng chaklei hmuram cu ICC ralhrang nih rallam cial in an luh hnawh caah Innlo chuahtak in ralhrialmi Chinnu pakhat cu SAC hriangman kahmi ruangah a nunnak ka liam tiah theih a si. Kalaymyo peng chaklei hmunram ah rallam sialmi SAC ralhraang pawl nih thonghnih kul le li April ni hleikua ah Pyochawpun khua an luh hnawh i rawlchungmi hna inn tampi an khanghpiak hna caah khuami hna cu a himnak hmun kawl in ramlak ah ral an hrial hna. Atu bantuk in Russian mi hna lakah Chinnu Pi Awi Khan Chin kum sawmruk le kum sarih cu April ni kul le ni kha zing ah SAC ralhrang kahmi hriangman kuan ni a khen i a nunnak a liam tiah tualchung mi hna sin in theih si. Nunnak liammi Pi Awi Khan Chin ruak cu ramlak ah an vui chung i Thawngpang a dei deuh hnu ah lak ṭhan in Khrihfa phunglam ningin vui ṭhan an timh tiah theih a si. Ka lehnu chaklei ka le lapan chung lampi le a kiangkap khuate hna cu ISIS ralhrang chungtel pawl nih luhhnawh in rallam an sial caah mizapi ralkap ṭangṭi phu hna he Nifate kamhti kar kahdohnak a chuak i tualchungmi hna cu ramlak ah ralhrial in an i dor hna tiah theih a si. April ni kul le ni khat zing suimilam hleikhat tluk zongah Pirota khuami pa pakhat cu khuachung ah thilri a va lak lio ah hriangman kuan nih a khen i hliam a tuar tiah theih a si. Cu pinah ICC ralhrang nih Kale le Chinram ramri um Tedim peng Mainoi khua zong an lu hnawh i an khangh tiah theihchih a si. Myawaddy khuapi number pahnih hleidon pawngah ICC nih bom a thlak i tualchungmi pahra nak tlawm lo nunnak a liam. Myanmar Thailand ramri Karen ramkulh Myawaddy khuapi number pahnih hleidon kiangkap cu ICC ralhrang nih chunglei in bom a thlak caah ngakchia talh in Minung pahra nak tlawm lo an nunnak a liam tiah tualchungmi hna sinin theih a si. Thong hnih kul le li April ni kul le ni hnih zing suimial lam hleihnih le kul le nga tluk ah ISIS ralhrang nih paung zong ah a ritmi bomb paruk a thak i tualchungmi nunnak liammi le hliamtuarmi an tam tiah theih si. Nunnak liammi min cazin cu fiang tein kan thei kho rih lo. Zing tiang ahcun minung pahra tiang lawng kan thei khawh. Sizung an kalpimi hna lakah thinpha ngai a simi zong an um. Hliam a tuarmi hna cu Meso khuapi ah an kalpi hna tiah tualchungmi hna nih an chim. Sac ralhrang nih atu bantuk in Hngawngzam nga a ritmi bongpal ruk a ṭhakmi cu a thawngpang a thanh tuk caah Thailand ram Meso khuapi ah khuasami hna zong nih an theih khawh tiah an chim chap. Hliam a tuarmi tualchungmi hna cu Thailand ram Meso khuapi um sizungpi ah an kalpi hna i cheukhat cu an nunnak caah thinphang ngai a si tiah theih a si. Myawadi khuapi number pahnih hleidawnh lei ah sac ralhrang le tualchung hriamtlai ṭangṭi put hna kar ah kahdohnak a fa liopi a si tiah kan theih. Khampat khuapi le Sawbuai Cinkhua ah SCC nih vom a thlak i tualchung ni pali nunnak a liam pahra leng ni hliam an tuar. Sagaing ramṭhen Khampat khuapi le Sawbuai Cinkhua cu SCC ralhrang nih raltuknak vanlawng in vom a thlak caah tualchung ni pali nunnak a liam i minung pahra leng nih hliam an tuar tiah theih a si. Thonghni kul le li April ni kul le nihnih zinglei suimilam pahnih tluk ah Khampat khuapi nambar pakhat sang cu SAC ralhrang nih raltuknak vanlawng in voithum tiang bom a thlak caah tualchungmi pathum an nunnak a liam i minung pahra naklawm lo nih hliam an tuar. Cu bantuk hriam in Sawbai Shinkhua zong bom voihnih a thlak i tualchungmi pakhat nunnak a liam pinah Minung pali nih hliam an tuar tiah theih a si. Khampat khuapi le Sawbuai Cinkhua lei ah kahdohnak a chuahnak caan sau ngai cang. Khampat khuapi ahcun bawmhkhennak in ruak a man dihmi zong a um. Hliam a tuarmi zong an tam, tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Cabuayeshi khua cu Kaletomu lam cungah a ummi khua a si i ISIS ralhrang nih atu bantukin bom a thlakmi ruangah nunnak liammi le hliamtuarmi an um i inn tam ngai zong a rawk tiah tualchungmi hna sinin theih a si. Khampat khuapi cu thong hnih kul le thum November niriat lioah dothlennak hriamtlai ṭangṭi phu hna nih luhhnawh in an kahdoh i an lak khawh tiah kan theih. Nyawadi lei ah ralbawmtu an thlahmi hna sac ṭeng hriamnam bunhmi mawṭaw cheukhat cu an hrawhpiak khawh hna. Karen ramkulh Myawadi lei ah ralbawmtu an rak thlahmi pawl sac ralhrang ṭeng le hriamnam an bunhmi mawṭaw cheukhat cu Dornah tlang an phak ah dothlennak hriamtlai ṭangṭi phu hna nih an kahdoh hna i an hrawhpiak khawh hna tiah KNLA kutpang hriamtlai Kurbakawlum nih April ni hleihnih ah an langhter. Myawadi khuapi ah a hnubik tangmi Khalaya zanhnih sawmsarih panga battalion cu thonghnih kul le li April ni hleikhat ah kahdoh in an lak khawh hnu ah sac ralhrang nih Myawadi khuapi cu lak khawh ṭhan ding in thazaang an chap tiah KNU nih an thanh. Atu bantuk in ralbawmtu an rak thlahmi pawl sac ralhrang tank zong kan hrawhpiak khawh hna i an mawtaw cheukhat zong kan lak khawh an mawtaw kan hrawhpiakmi hna paruk cu korba kawlum nih an i lak tiah an langhter kokarei khuapi zong ah kahdohnak a fak i sac ralhrang nih sivai ṭhalo chemical aa telmi bom pawl a thlah caah dothlennak hriamtlai hna cu lungmi luokluok in an um hna i hliamtuar zong an tam caah Kokare khuapi hmunhma cheukhat cu hnulei kan tawlhtak chung caan a rauh hlan ah kan tawlhtakmi hmunhma pawl cu kan hung hak kho ṭhan ko lai tiah PDF thawnglanghnak hrampi pakhat nih a chim. Phio khuapi ah ICC ralhrang nih mipi sawmriat tluk an tlaih hna. Pago ramṭhen Phio khuapi ah ICC ralhrang nih mipi sawmriat tluk an tlaih hna tiah theih a si. Thawngnih kul le li April ni kul le ni khat ah Phyukhupi chungah cycle in aa chuakmi mipi pawl cu ICC ralhrang nih cycle license an chiah hna hnu ah minung sawmriat tluk hramhram in an tlaih hna i palik sakhan ah motor in an kalpi hna. An chungkhar zong tonnak nawl an pek hna lo caah taboo in palik sakhan hmai in an hngak hna tiah theih a si. Atu bantukin tlaih a tongmi mipi hna cu ICC ralkap tla dingin palik sakhan in a dang hmun ah an kalpi hna i khoika hmun an kalpi hna ti cu theih khawh a si rih lo. Atu lio philkupi chung cu mipi pawl an i chaw ngam lo caah a kin ngai tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Kawkarei khuapi kahdohnak ah tualchung hriamtlai in minung pali an nunnak a liam. Karen ramkulh Kawkarei khuapi kahdohnak ah tualchung hriamtlai White Tiger kulum in ralkap pali an nunnak a liam tiah White Tiger kulum nih April ni kul le ni khat ah phungning tein an thanh. Nithum chung kahdohnak ah Pasalṭha pali nih ram le miphun caah an nunnak an pek. Hnunghnih kul le li April ni hleikua kahdohnak ah ralkap sanṭhun nunnak a liam. April ni kul kahdohnak ah ralkap Tutahso le ralkap Angtajian nunnak a liam. April ni kul le ni khat kahdohnak ah ralkap zimmi au nunnak a liam tiah an langhter. ISIS ralhrang uknak duh lo ruangah ram le miphun caah nunnak a petu pasal ṭha hna cu White Tiger kulum nih upatnak kan in pek hna i liamtakmi chungkhar hna zong kan in ngaihchiatpi tuk hna tiah an langhter chih. Kokareh khuapi ah a luancia ni tlawmpal lio in Karen ralkap ṭangṭi phu hna le ISIS ralhrang karah kahdohnak a fak cang i Sac ralhrang nih tualchungmi hna an umnak khuate le sang hna cu chunglei in kahdohnak a tuah lengmang ruangah dohthlennak hriamtlai phu hna nih caan karlak chung hnulei an piltak chung hna tiah theih a si. Kawlin khuapi pawng kahdohnak ah sac ralhrang pariat an thi. Sagaing ramṭhen Kawlin khuapi pawng ah kahdohnak a um i sac ralhrang pariat an thi tiah Kawlin pengkomh number pakhat battalion sin in theih si thonghnih kul le li April ni kul le ni khat zing in zanlei tiang Kawlin nichuahlei Tazu khua lei ah rallam a sial mi ICC ralhrang pawl cu PDF tangti pufun hna nih an kahdoh hna i a thi le hliamtuar an tam caah Kawlin khuapi lei ah hnu an tawn ṭhan tiah theih a si. ISIS ralhrang pawl hnu an tawn dih hnu ah PDF nih hmunhma thianhlimnak an va tuah i ralhrang ruak pariat an hmuh tiah theih a si. Nichiado palik sakhan an kahdoh i ISIS ralhrang pathum an thi, pakhat an tlaih. Thian ramkulh Yuangan peng Yanga Mandalay lam chung um Minchiado palik sakhan cu dothlannak hriamtlai phu hna nih luhhnawh in an kahdoh caah ralhrang pathum an thi i pakhat an tlaih pinah hriamthil cheukhat zong an lak chih khawh tiah Yanga PDF JPRF nih April ni kul le ni hnih ah an thanh. Thongli kul le li April ni kul le ni khat zing suimilam pahra tluk ah ICC ralhrang thazaang sawmthum hrawng nih umhmun an kuarnak Minchiado palik sakhan cu an luh hnu caah minit sawmli nga chung kaphnih kar kahdohnak a chuak. Cu kahdohnak ah ICC ralhrang lei in Lieutenant pakhat kan tlaih i AK-47 meithal zunkhat, rifle zunkhat le Kuanfang zathum kan lakchih khawh pinah sac ralhrang lei in pathum an thi tiah an langhter. Kahdohnak cu Yuangan PDF JPRF nih kan tuahmi a si i kanmah lei in ralkap nih hliam a tuar tiah an langhter chih.